Gaty bir ulukan ders. Bu gürrüňde halamyn eşitsek, hala eşitmesek hemmämiziň başymyzda bar zat. Ynsanyň dört merhelesi bar. Biri, enesiniň göwresi. Hemmämiz enäň göwresindedik bir wagt. Enäň göwresindeka çaga näme pikir etýär? Çaga pikir etýär, hemme zat şu enäň göwresimika diýýär. Daşaryk çyksa ölermika diýýär. Şu mahal göwredäki çaga şu älem-jahandan, dag, ýer, göň, ynsanlardan habary barmy? Ýok. Hemme zat şu enäň göwresimika diýipdi. Özi-de hoş şo takda. Dünýä gelýä, görýä älem-jahany, özüňiz gözümiz görşümiz ýanak. Ýer, göň, asman, ýyldyz, götük bir topar zatla bar. Deslapky enäň göwresi, ikilenjisi ýeresi, ikilençsiz dünýä. Üçülenji bir merhele bar, o-da ýeresi, barzah. Kyýamat bilen dünýäň arasy. Ol mundan-da giňräk ýer.

Oňam kyýamat diýip bir gürrüň bar, ol berzahdan nebete giňräk ýer. Ahyryn merhele. Bütin ynsanlygyň ahyryn merhelesi. Enäň göwresi, dünýe, oňam berzah, berzah diýýäni, kyýamat bilen dünýäň arasy. Ondan beter giňräk kyýamat güni. Indi şula öwmüzde bar, ruhumyz çykanda-da görýäs, ýöne ruh çykandan soňram göreňde, ah, oh, eý, bizatla diýenimiziň peýdasy ýok. Näme diýip? Wagt geçýär. Fursat tamam bolýar. Emma şu ajaýyplary şu mahal görseň, we bu mahal nähilli göreýin men? Bu mahal Kurany Kerimden görüp bilýäň. Bu mahal Resulullahyň sözünden görüp bilýäň. Hezreti Möwlana Hanefi mezhepde bir alym adam ol näme diýýär? Saýeýi ýezdan bowet bendeýi Huda, murdeýi in alem o zendeýi Huda. Damene u gir zut ter bigoman Tarehi ez afeti ahyr zaman. Bir Hudaýyň dostuny tap, bir Ewliýa Ullahy tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, gije-gündiz Hudaýyň yşkynda gezip ýören adam tap, syndan ýabyş goýberme, ahyr zamanyň äpetinden dynarsyň diýipdir. Tä iň köýenki şeýtany, şeýtana meňzeş adamlaň tüssesi, tozany, aňry bär zady bar, şony gözüň öwünden aýyrsyn, Kalbyň öwünden aýyrsyn, kalbyň saf bolsun, ajaýyplar görersiň şonda, ondan bäri görüp bilmersiň. Pikire galyp, Günüň güýmep, güýmenme diýipdir. Basymrak ýabyş Hudaý Tagalaň bir aşyk adamlaň birine ýabyş! Taýynki ol gözüňde we kalbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsseler sübürsin, aýna ýanjak etip goýsun gözüňi we kalbyňy. Onda ajaýyp görersiň. Hulasa, bir gürrüň öwrüläýin. Şol ajaýyby hemme kişi görýä, kafir musulman, haçan? Ruh çykandan soňra. Hoşabahal ol adamyky, ruhy çykmaka, Kurany Kerimiň ajaýyplaryny görüp, ynanyp, Hudaýyň yşky bilen jany çykyp gitse, gönenen ol adam, We wa-weýla ol adamyke ruhy çykyk gitmeli Hudaýyndan gafyl bolup we Hudaýyň kelamyndan gafyl bolup ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli wa-weýla ol adamdan.